Fost il-mijiet ta' idjomi li spiss ikunu fuq fomna, nistgħu nsemmu wħud bħal feta ħajnejh, wiċċ laskri u abjad silġ. L-idjomi kapaċi jagħtu l-kulur lil-lingwa u jgħinuna nenfasizzaw xi aspett jew ieħor ta' kliemna. Imma x'nafu sewwasew fuq l-idjomi Maltin?
Idjoma hija frażi li tfisser tagħti idea fuq xi ħaġa, hu veru? Mhux bħal qawl, ħaġa sħiħa, sentenza sħiħa li turi fehma, imma mod ta' kif tiddeskrivi lil xi ħadd. Pereżempju, jgħidu pereżempju Alla nsieħ. Għal xi ħadd twil ħafna. Baqa' jikber, jiġifieri. Ħafna mill-idjomi għandhom espressjoni figurattiva u xi drabi jkollna bżonn inqiegħduhom f'kuntest biex nagħrfu li huma idjomi. Per eżempju, jekk nieħu l-eżempju ta' daru mal-ħajt, jekk jiena ma nqiegħdu ma nqiegħdx din l-idjoma f'kuntest, Tista' tagħmel sens it-tifsira litterali għax vera jista' jkun hemm persuna li qiegħda darha mal-ħajt. Għandna oħrajn li jekk ngħiduhom, mill-ewwel tinduna li hija espressjoni bħal pereżempju rrid l-art tibraq tiblani. F'din l-espressjoni m'hemmx għalfejn nuża l-kuntest għax mill-ewwel malli ngħidha ħa ninduna li dik hija idjoma. Għandna oħrajn li juru xebħ, bħal pereżempju qisni ħuta barra mill-ilma, li nużawha għal persuna li ma tkunx qiegħda komda f'post jew f'xi sitwazzjoni partikolari, l-istess bħalma l-ħuta ma tħossiex komda barra l-ilma. Xi eżempji ta' idjomi, pereżempju qatt ma kilt il-kirxa miegħu, jiġifieri qatt ma konna ħbieb tal-qalb. Eżempju ieħor, pereżempju ħadli minn rasi, persuna li tipprova tieħu xi tagħrif mingħajr ma tistaqsi b'mod dirett. Meta forsi nħossuna beżgħana jew ftit eċitati ngħidu l-idjoma qalbi tħabbat sitta sitta. Jew inkella jkun hemm persuna intelliġenti jew xi ftit makakka ngħidu dan moħħu jagħtih jew rasu tagħtih.
L-idjomi Ġibdu dejjem jiġbdu lin-nies sewwa, dejjem ġew mgħallmin fil-fatt, u jiġu mgħallmin fl-iskola għaliex aħna nħossu li kif għedt fil-bidu, dan huwa l-wirt kulturali tal-poplu Malti u allura għandna nżommuh u għandna ngħadduh lil uliedna. L-idjomi ma nistgħux ngħidu li qegħdin f'kategorija magħluqa, anzi bħal kull fergħa oħra mit-tradizzjoni orali, jistgħu jinbidlu, tista' tinbidel it-tifsira tagħhom, jistgħu ma jibqgħux popolari, u jistgħu jinħolqu oħrajn ġodda. Biżżejjed pereżempju nħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ, ħolqu, jekk inħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ illum, ħolqu għadd ta' idjomi ġodda li jekk naraw il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ta' ħamsin sena ilu, ma kinux jużawhom, kellhom oħrajn u wħud minnhom għadhom popolari u oħrajn le. Pereżempju, xi idjoma li qed tiġi f'moħħi li jużaw illum iż-żgħażagħ meta xi ħadd jisker jgħidu sar għoqda jew sar patata jew anke sar żibel. Wieħed mill-aktar ġabriet bikrin tal-idjomi Maltin ta' Salvatoro Castaldi. Imbagħad hemm oħrajn ukoll li ħadu interess f'dan il-qasam bħal Tarċisio Zarb, Carm Fenech u anke Albert Agius. Naħseb wieħed minn tal-ewwel li beda jiġborhom, barra d-dizzjunarji l-kbar, kien il-Patri Karmenu Fenech li pproduċa ktieb li ntuża ħafna fl-iskejjel u ħafna nies, daqsxejn ta' l-età, għadhom malli tgħidilhom idjoma jgħidulek iva kont nistudja mill-ktieb ta' Patri Fenech. Dak sewwa ħafna, imma kien daqsxejn ta' ktejjeb. Imma mbagħad saru ġabrijiet oħrajn. U forsi l-ikbar ġabra nistgħu ngħidu qiegħda